Insemmilkom kif intom nispera li tinsabu tajbin u nilqakom għana l din is-sija li ġejja fejn permezz tal-programm Vale se nsiru ftit aktar konxi dwar l-ambjent ta' madwarna u kif aħna stess bla żliet li nagħmlu nistgħu naffettwaw. L-ewwel ħaġa xtaqt billi nirringrazzjakom tal-ħafna kummenti sbieħ li qed tibatu lili u lil Carlo fuq il-paġna tagħna ta' Facebook illi jisimha Vale, nistidinkom tagħmlu like għaliex aħna hemmhekk inkomplu nwasslulkom dak li nkunu qegħdin nagħmlu matul din is-siegħa, però inżidu miegħu wkoll għax ikollna tant affarijiet interessanti x'ngħidulkom illi f'siegħa ma nlaħqux indaħħlu kollox, però hemmhekk aħna nżidu aktar artikli u ideat illi intom tistgħu tieħdu mingħandna wkoll ħalli tkomplu issebbħu darkom u nieħdu ħsieb in-natura ta' madwarna. Illum għandna programm mimli wkoll, Carlo għandu diġà ħafna x'jagħmel, tajnih x'jagħmel mill-programm l-ieħor ukoll, minn hawn ftit ieħor se nsaqsuh kif biddel il-flixkuni li tatu Jessica ukoll, u llum għandna ħafna mistiedna interessanti. Se nibdew l-ewwel billi naraw feature illi ħdimna din il-ġimgħa fejn fih se nitkellmu fuq l-etika waqt il-passatemp tas-sajd. Imbagħad Cynthia minn Nature Trust se tkun qed tgħidilna x'għandhom effett l-għażliet tagħna fuq l-ambjent meta aħna nieklu l-ikel li nieklu u wara jkompli Daniel li se jkellimna fuq il-ħela kbira li hawn tal-ikel. Wara Daniel imbagħad se niltaqgħu ma' Clifford Borg li huwa artist u pjanist u Clifford jispira ruħu min-natura u jikteb mużika vera sabiħa. Però dan kollu fil-programm Vale Se nieqaf hawnhekk għaliex verament il-ħin dejjem jiġri warajna u se mmur mill-ewwel fejn Carlo ħalli naraw daqsxejn x'qed jagħmel. Carlo, kif inti? Kollox sew? Iva, ta. Naf li diġà bdejt.
Iva, bdejt u llum il-proġett li ħankun qed nagħmel qiegħed taħt idejk. Bażikament dawn huma biċċiet ta' linja. Huma jiena nħobb ngħidilhom eh, blokka tal-memorja. Sew. Ġifieri tagħmel affarijiet ah. li ifakruk f'xi ħaġa jew eh, tista' tuża jew ritratti jew oġġetti li ifakruk eh, f'xi ħaġa sabiħa, ovvjament. Imma l-idea hi dawn huma biċċiet tal-injam skartati Ġeneralment daw jintremew. Jiġifieri l-massudaxxi jkollhom kemm trid hu minn daw l-affarijiet. Fil-fatt nirringrazzja l-ħabib tiegħi Simon, Simon Bezzina li għamilli ħafna minn dawn, dan kellu ħafna injam skartat u għaqdu kollu bil-kolla, fil-fatt jekk tinnota sew il-kolla huma livelli eżatt. Proset Simon, grazzi. U jiġu wkoll tista' jew iżżommhom mwiffqin biex iżejjen bihom jew anke iddendilhom mal-ħajt. Ara vera ma trid tarmi xej, eh? Iwa, jiena ma nħobb narmi xej. Jibħalek.
Imma u min jgħidlek u bat tispiċċa regettir, imma mhux hekk, jekk iżżomm kollox ordnat.
Jifhem, jiena li jiena ma nara xej ħażin li tkun regettir. Eh, le, ma trid l-ispazju fejn tgħix ukoll għax inkella tispiċċa hoarder, u kif jgħidu bl-Ingliż. Rajna ħafna Hoarder tista' ma naqra iktar. Iktar kera.
Mela, issa, din hija l-istess ħaġa bħal din? U li għamilt tajt żewġ passati bil-green u bdejt nagħti bil-blu. Sa l-effett jiena hekk bdejt noħolqu biex noħol nagħmel naqra isu isu effett ta' sħaba. Jiġifieri l-kulur krema ta' taħt tajtu b'passata lixxa normali bil-pinsell. Iva tajtu tnej. U mbagħad kif għamilt il-blu bid-daqqiet tal-pinsell stess? Kull ma għamilt ftit żebgħa fuq l-istess pinsell li kont qed nuża u mbagħad bdejt nagħti bid-daqqiet bil-pinsell fil-fatt issa joħroġ naqra iktar skur. L-idea hi li toħroq toħloq dal-effett tal-blu ħiereġ fuq l-abjad. Isa sħaba qed nara jien. Fil-fatt dik hi l-idea, imma ħankun qed nuża metodi oħrajn, ġifieri barra dan il-metodu din hija l-bażi. Sewwa. Ħankun qed nuża karti differenti Hawnhekk għandna l-karta tar-ross. Ġibtilna għadd ta' disinji jiġifieri, u daw kollha ħa tkun qed tużahom fuq daw? Ħankun qed nuża partijiet minnhom iva biex nagħmel speċi ta' collage, jiġifieri ħa jkun hemm stampi differenti fuq xulxin. U mbagħad ħa nżejjen b'daw il-moulds, b'daw il-forom tal-fjuri. Okej. Dawk ħa nisbuħhom ukoll jeħlu bil-kollha mbagħad inżejnu fuq u fl-aħħar nagħtu ftit xemgħa kannella biex noħolqu effett ftit antikwat. Ġifieri dak huwa x-xogħol li ħa jkun qed isir illum. Din hija mould, jiġifieri din magħmula mill-ġibs jew mixtrija lesta? Dik kienet mixtrija lesta, imma nistgħu nagħmluhom aħna, jiena għandi tendenza nixtri l-forom tal-kejkijiet Eħe. U mbagħad nimlihom bit-tafal abjad. Sewwa, tal-kejkijiet qed ngħidu dawk li iżejnu bihom, mhux hekk meta jagħmlu tal-figurini tal-ġelu. Eżatt. Mhux hekk. Dawk il-figurini tal-ġelu dak nistgħu nagħmluhom tat-tafal. Tuża lilhom bħala forom u żejjen bihom.
Eżatt.
U mbagħad ovvjament hawn forom u. Lesti.
Ċerti differenti. Tkun tridhom ikbar.
Eżatt. Hemm minnhom tal-injam li jitgħawweġ, pereżempju, hemm oħrajn li għandu tajjeb għax tista' żejjen kif trid. Jiġifieri bażikament tista' żżejjen anke kemm oġġetti dekorattivi, tista' tagħmel l-għamara, tista' tagħmel kwalunkwe kwalunkwe ħaġa li li li timmaġina biex iżżejjen bihom. Ħa nsaqsik xi ħaġa.
Għidli. Bħalissa hekk meta tibda. Qiegħed bil-blokka, l-ewwel kienet kollu l-linjam diġà tajtha dehra. Ikollok idea kif se tispiċċa eżatt? Għax jiena dik li twaqqafni milli nibda. Mela. Tibda ngħid imma issa kif ħana. U jekk nagħmilek mhux isbaħ, u jekk mhux hekk mhux isbaħ u mhux ikollok pjan jew. Ara, il-pjan ikun tal-affarijiet li ħanuża ġeneralment ikolli idea vaga ta' kif jista' jispiċċa l-oġġett. Imma mbagħad ħafna drabi meta nibda waqt il-proċess nibda inżid, nirranġa, nnaqqas biex l-oġġett ikun jidher Isbaħ. Jiġri l-istampa finali mhix f'moħħok bħalissa. Le. Le. Ġudi tkun sorpriża kemm għalik, kemm għat-telespettaturi u kemm għalija. U għalik ukoll.
Tajjeb, mela jiena ħanħallik taħdem bil-maġija tiegħek u nistidinkom biex issa niltaqgħu ma' Sandra, Dr. Sandra Ġużdar Manin u ma' Carmelo Quattrocchi għaliex din il-ġimgħa morna flimkien nistadu. Però ridna nistadu b'mod partikolari, ridna nistadu b'sajd sostenibbli u bl-etika. Araw ftit. Nafu li dan l-aħħar ħafna nies tawha għas-sajd u allura jiena u Sandra llum iddeċidejna illi nwasslulkom ftit informazzjoni dwar kif wieħed jista' jistad bl-etika ejja ngħidulha hekk. Sandra nsellimlek grazzi talli ltqajt l-istedina tagħna u ma' Sandra wkoll għandna lil Carmelo Quattrocchi li bħalissa għaddej jistad u minn hawn ftit ieħor ukoll se taraw x'tip ta' ħut qed naqbdu. Sandra, is-sajd rikreattiv Is-Sakk Rekreattiv f'Malta huwa popolari ħafna, kif taf inti peress li aħna mdawrin bil-baħar, u speċjalment dal-aħħar, dal-aħħar xhur u anki fis-sajf issa daż-żmien, in-nies jirħulha lejn il-baħar u jistadu. Ovvjament illum li ħa nagħmlu huwa ħa nipprovaw nispjegaw kif wieħed għandu jistad, x'għandu jżomm u x'għandu jħarrab. Ekku. U l-apparat, ħa nibdew mill-apparat, x'għandna bżonn biex nistadu mix-xatt? L-ewwel ħaġa għandna l-qasab, qasab hemm tipi differenti, għandna qasab bir-rukkell jew qasab bl-idejn. Imbagħad għandna x-xlief, hemm tipi ta' xlief differenti skont jekk wieħed hu se jistad binhar jew bil-lejl, normalment bil-lejl iħaxxen ftit il-ħxuna tax-xlief. Imbagħad is-snanar, ta' żmien jeżistu snanar apposta li wieħed isib mill-ħwienet li meta meta wieħed jintużahom dawn ma jdumux ħafna, jiġifieri jitmermru malajr. Allura jekk Pereżempju, ħuta tiblalek is-sunnara, din ħa titmermer malajr jekk taqtagħha wkoll. U mbagħad għandna wkoll il-barrada, li aħna ħa nispjegaw infatti kif tintuża llum biex kemm jista' jkun il-ħut li ma nżommux aħna nħarbuh ħaj. Mela għidilna daqsxejn il-barrada x'inhi eżatt. Mela l-barrada bl-Ingliż ngħidulha keep net, jeżistu tipi differenti ta' barrada, hemm minnhom iktar qosra u hemm minnhom iktar twal. Bħalissa dik li qed juża Carmelo hija twila mhux ħażin, hija b'saħħitha, u din li nagħmlu hija meta mmorru nistadu flok il-ħut inpoġġuh fil-barmil, inpoġġuh fil-barrada. Għaliex? Għax il-ħut fil-barmil, speċjalment fis-sajf, ma jkollux biżżejjed ossiġnu u jmut. Allura jekk inti tiġi biex tħarrbu, ma tkunx tista' tħarrbu. Mentri l-barrada li għandna, infatti kif bħal ta' Carmelo hi twila ħafna, qed tidħol importanti dejjem tal-inqas metru fil-baħar biex il-ħut ikollu fejn jgħum u jkollu l-ossiġnu u hekk jibqa' ħaj sal-aħħar ta' inti sa l-aħħar tas-sajda tiegħek. Biex pereżempju jekk trid toħodlu ritratt, inti tista' tieħu ritratt tal-ħut imma mbagħad ovvjament dak li ma tistax iżżomm wieħed iħarrbu. Issa ħafna nies imorru jistadu biex ikollhom il-ħut naturalment u inti qed titkellem fuq li nħarrbu l-ħut. X'inhu l-kunċett? Mela, ħa nispjegalek. Dan huwa minħabba fil-ħut inti meta taqbdu, dan hemm daqs minimu, fil-fatt jeżisti maħruġin mid-Dipartiment tas-Sajd, mill-Fisheries, daw hemm daqsijiet minimu, pereżempju, għandna ċ-ċeren. Iċ-ċeren huma ħut li jdumu ħafna biex jikbru. Dawn għandhom seba' snin qabel ma jibdew jirriproduċu ruħhom. Ġifieri hemm ħafna. Jekk jaqbdu f'dawk is-seba' snin, naturalment ma jkollhomx ċans jirriproduċu u l-istokk tal-ħut dejjem jonqos, mhux hekk? Eżatt, jiġifieri din trid tkun, biex inti żżomm ċerna pereżempju trid tkun tal-inqas 45 ċentimetru. Jekk tkun taħt dak id-daqs, wieħed irid iħarrabha. Allura inti titkejjel. Ekku, miegħi illum ġibt xi ftit apparat li wieħed jista' juża. Dawn hawnhekk għandna il-fish sticks ngħidulhom jien. Għandna l-ewwel waħda li nuża jien normalment fir-riċerka tiegħi. U mbagħad għandi oħra li għamiltha jien id-dar, minn affarijiet riċiklati. Prosit!
Ekku, għandna biċċa pajp ta' dranaġġ li ma kien skart, waħħaltlu tejp fuqu li wieħed jista' faċli ssib tixtrih, u hom u biċċa njama taħt. Issa min ma jridx dal-ingombru faċli jaqbad dan it-tejp u jwaħħlu mal-kaxxa tas-sajd tiegħu u hekk ikun faċli biex wieħed jista' jkejjel id-daqs. U kif tkun taf id-daqs partikolari ta' kull ħuta? Issa d-daqsijiet daw issibhom fid-Dipartiment tal-Fisheries daw joħorġu online ukoll, però jiena għandi fuq il-paġna tiegħi għandi post fejn dawn hemm id-daqsijiet minimi tal-ħut kollha li wieħed li jista' jaqbad. Għaliex il-kunċett hu ħafna drabi li l-ħut li naqbdu nżommuh kollu u hawn min jgħidlek isma' issa dak Alla l-jotta Però din mhix xi ħaġa li suppost nagħmlu, mhux hekk? Le. Ovvjament meta inti għandek ħut li jkun taħt id-daqs, qatt m'għandek iżżommu u m'għandek dejjem tħarrbu ħaj. X'inhuma l-aktar ħut komuni li wieħed jista' jaqbad mix-xatt? Issa, bħalissa aħna hawnhekk pereżempju qegħdin ħdej il-blat, mela t-tip ta' ħut li wieħed jista' jaqbad huma bħax-xriegen, infatti l-ewwel Carmelo qabad wieħed minnhom dawn. Għandna wkoll ix-xilpa li meta tkun żgħira din ngħidulha l-gerwiela. Għandna wkoll ħut ieħor bħal tirt, skorfni, semmejna l-iskorfna l-ġimgħa li għaddiet aħna, jekk tiftakar, waqt fil-ħut perikoluż. Issa, l-għalf li tuża biex tistad. Għalf hemm tipi differenti, però naħseb aħjar tkellem il-Carmelo għax iktar jifhem minni sew fuq l-għalf. Hello Carmelo, se nsaqsik bil-Malti, naf li se tifhimni però se twiġibni bl-Ingliż għax inti l-papa tiegħek Taljan u allura tifhem il-Malti imma ma titkellmux. Carmelo, x'tip ta' għalf nużaw għas-sajd? The ground bait depend pretty much on the fish we're targeting. So, if we're targeting mullets we will be using a ground bait which is based on cheese or garlic. Bottom fish will prefer a ground bait based on shrimps or sardine. big sea breams will prefer something with mussels, so it's according to the fish who are targeting it and their preferences. Sewwa, jiġifieri l-menù jrid ikun varjat biex taqbad ħut varjat, hux hekk? Issa, meta taqbad għal ħuta, kif tista' taqlagħla s-sunnara? It depends on how the fish will get hooked. It can get hooked mainly in three ways. The easiest way is when the hook, when the fish get hooked from the outside of the mouth, it will be very easy to remove the hook. The second way will be when the hook will be inside, we will be able to reach the hook uh, via this gorger. And uh, the third way, which is the most tricky one and we will need to cut the line, is when the fish swallow the hooks and the hook is in the gills. Sewa, eh, u pero dawn il-tip ta' snanar mamulina posta biex jiddizintegraw eh, ħalli l-ħuta ikolla mill-inqas Dannu, X'inhu l-aħjar ħin tal-ġurnata biex mur tistad? Best time is definitely during the early morning, so I'd say from sunrise till ten o'clock. Grazzi Carmelo, jiena minn hawnhekk se ndur lejn Sandra nerġa', Sandra, l-aħħar parir tiegħek qabel ma nagħlqu. Hekk hu, li kemm jista' jkun inderru bit-tfal minn ċkunithom li dejjem jużaw il-barrada, il-ħut nieħdu ħsiebu qatt m'għandna nitfgħuh mal-art, Kemm jista' jkun, dejjem nużaw biċċa jew minħabba f'partikolarment li fis-sajf ikun hawn ħafna sħana u ħut li huwa taħt id-daqs dejjem għandna nħarbuh. Jiġifieri mhux dik dak il-kunċett illi ż-żgħir inħalluh għall-għaljotta. Le, eżatt, jekk ħut huwa taħt id-daqs għandna naħarbuh u nżommu biss dak li huwa kbir biżżejjed u dak li ħa nikkonsmaw. Grazzi Sandra. Aħna nibqgħu għaddejjin bil-programm Vale, ibqgħu magħna. Nittama li l-informazzjoni sibtuha interessanti u li nibdew nirrispettaw aktar l-ambjent ta' madwarna. Nifqu għal ftit mumenti ta' riklami u nirringrazzja lil Sandra, lil Carmelo u lil Ramon il-cameraman li waslulkom dak il-filmat. Lura mana u Karlo għaddej subaj pinġijom u kol. Iwa.
Pero lajja zeba tal-ilma tinqala malajr u xek, Karlo. Eh, eh, eh. Dik dik il-vantaġġ. Il-mafita sapun u titla. Tajjeb, mela, qed nara li dawk li jettinna l-modelli tat-tafal bdejt tiżbuħhom. Iva. Iva, fil-fatt, eh, kull ma milt tajtom pasta ta' ħafifa bil-blu, mhm. eh, għax rrit nqabbel kollox eh, bit-tema, u t-tema hija l-blu, mux loġet li jem fija ġifiri. Dik, bazzikament, daw kienu bojot, nistanuri kif kienet, dik kienet bajda, u jien kull ma milt tajta la qablu, u għawnek fuq il-bord bdejt impoġġi namel il-kolaġ tal-istampa li kelli, kelli stampa, użajt biċċa kartuna minn kaxxa tal-kartun. Sew, qed nara mill-ġenb tidher illi. Iva, u l-idea u l-idea hi li tibqa' tidher. Sewwa.
Imbilli hija. Ġejt waħad l-istampa fuq kartuna biċċa kaxxa li qtajt minn kaxxa u mbagħad waħħalt kollox mal-injama. Eżatt. Biex twaħħalhom. Tajt il-forom, jiena nuża l-kollha li nuża s-soltu jiena, ma tista' tuża kollha tal-mastrudaxxa jew kollha oħra l-aħjar iżidha bi ftit ilma biex tkun naqra iktar likwida u tkun tista' tmexxi. Bl-istess idea, ġifieri bħalma nagħmlu bħalma minna l-ġimgħa l-oħra, le, fl-ewwel programm il-dekupax. Sewwa. Ġifieri hemmhekk.
L-istess kollha tad-dekupax tista' twaħħal biha. Eżatt, l-istess kollha u l-istess kunċett. Ġifieri tagħmel kollha taħt kollha fuq, tpoġġi l-karta u tgħaddi bil-pinsel. Mhm. U minn hawnhekk issa ħankomplu qegħdin niffurmaw. Impressjonanti, eh, jiġifieri kif kif tagħmilhom l-affarijiet, għax għall-bidu x'inhu rejtni dawn l-istampi kollha differenti li ġibt bdejt ngħid imma dana kif ħa jirnexxielu jgħaqqadhom kollha flimkien u jidhru sbieħ. U hemmhekk qed Jiena l-idea tiegħi hi li aħjar ikolli karta żejda milli jkolli karta Kollek karta nieqsa.
U dawn kif għedna l-istampi tista' jew tipprintjhom inti eh, bil-printer tiegħek jew inkella taqta' minn xi Daw l-istess, daw printjati wkoll. Sewwa.
Li taqta' minn magażin, fil-fatt din l-idea hi l-istampa hija ħafna karti ta' magażin imwaħħlin flimkien biex jiffurmaw id-disinn. Diġà qed jogħġobni li qed tagħmel, jiġifieri sa naraw la jkun hemm il-prodott finali. Isma' l-buzzword ta' din il-ġimgħa liema waħda se nagħżlu? Mela, illum ħa nużaw il-kelma restyle. Restyling hija l-kelma flok upcycling. Ok. Aħna aħna nħobbu nużaw il-kelma upcycling. Ehm, u b'xi mod il-kelma ehm, ittik l-idea li ġbart xi ħaġa minn ximkien u użajta xi ħaġa oħra. Issa, restyling bażikament huwa l-istess kunċett, imma eh, inti għandek oġġett qiegħed eh, s- stil mod, Mhm. eh, nistgħu ngħidu pereżempju għandek biċċa għamara mid-century, għamajer li kienu jsiru fil- fis-sittinijat, ehm, u ħat- ħat tagħmilha kontemporanja. U l-kontemporanju bażikament inti toħloq kulur, tasal kulur u toħloqha b'dak l-istil. Ġifieri inti bażikament għandek oġġett u minn stil qed ittih stil ieħor. Jiġifieri xi ħaġa antika ttiha stil modern kif qed tgħid inti tagħmilha daqsxejn eklektika. Eżatt. U jekk ikollok xi ħaġa moderna tipprova ġġib antika normalment. Eżatt. Billi żżidilha dat-tip ta' mouldings li għandna hawnhekk. U dik hija dik hija l-idea ta' restyle. Jiġifieri bażikament hemmhekk inti dejjem qed toħloq xi ħaġa minn xi ħaġa oħra li ġa kellha stil. Tajjeb, jiena qed nistieden lilkom it-telespettaturi li segwuna, jien u Karlo fil-fatt, biex tibatulna l-proġetti li għamiltu intom, jiena naf li hawn ħafna minnkom interessati biex jagħmlu dawn l-affarijiet. U ġa bdejna nirċievu. Ġa bdejna nirċievu ħafna minnhom u fil-fatt illum xtaqt nurikom din. Mela din għalli n-neputi tiegħi biex inġibha. Din hija il-boots li hu bija. Ġakka mill-eri għandu issa nine.
U għamel din għal Mother's Day lil mama. Din kienet il-boot tiegħu. E, jiġifieri din kien imur bija l-iskola u. U fil-Mother's Day iddeċida illi jagħmili la qasrija, xi soddu jkolli qasrija ma ma ġibtix biex ma waqax l-affarijiet ta' ġo fija. Li l-idea l-iktar li oġbitni li jagħmel kienet di. Fejn hu kitbilha, B'dan iż-żarbun inti kont iħoddni t-tajra. Jacques, 2020. Hu kien imur l-iskola, jiġifieri, b'dan il-boots u n-nanna kienet twasslu kuljum. U kitibilha u ħalilha hemm. Kemm hi sabiħa illi dawn l-affarijiet li nagħmlu bl-idejn intuhom it-touch tagħna, intuhom dik il-laqta tagħna. U l-iktar ħaġa li għoġbitni, Carlo, il-fatt li kitbilha d-data. Eżatt, kitbilha d-data u għamel memorja biha, ġifieri jiftakar, jiftakar li kien imur biha l-iskola bażikament. Ekku.
Bl-oħra wkoll mhux waħda. Mhux hekk. Imma l-idea li ħoloq memorja u ta' tifkira lin-nanna. Nista' ngħidlek li n-nanna apprezzatu iktar minn kwalunkwe rigal illi qatt xtrajnielha, tgħidx kemm tgħożżu, għax jara tinsiex iġġibuli lura. Imma huma dejja tħelwin u data fuq ix-xogħol li nagħmlu naħseb li hija xi ħaġa sabiħa wkoll jiena. Iva. Għaliex il-qudiem meta forsi xi ħadd ieħor tiġi fidejh dil-ħaġa, ikollu rikordju ta' meta sar ukoll. Eżatt.
Hija xi ħaġa sabiħa li nagħmluha. Carlo, jiena ħa nħallik taħdem mhux se ntelfek iktar. Iva, suppost ikollna l-proġett lest imbagħad meta terġa' tiġi ħdejja. Tajjeb, all right.
Imbagħad ħankellmek fuq ta' Jessica wkoll ħa naraw x'għamilt b'dak il-flix kun li tagħtek. U minn hawnhekk jiena se nlaqgħakom mal-mistiedna tiegħi għallum illi hija Cynthia Caruana. Cynthia, kif inti kollox sew? Sista, tajjeb.
Grazzi tal ilqajt l-istedina tagħna, inti parti wkoll minn Nature Trust Malta u xek volontira magħhom U parteċipi wkoll bħal għalliema f'Ekoskola. U saqsejtek x'tagħmel Ekoskola jiena wet li aħna eh, nħajru li tfal isiru aktar konxi dwar l-ambjent ta' madwarhom. Miegħek illum xtaqt nitkellem ftit fuq l-effett illi l-għażliet tagħna fl-ikel għandhom fuq l-ambjent tagħna Ekku, suġġett interessanti ħafna, Valerie, għax fil-verità xi kultant l-ikel nassoċjawh biss mas-saħħa pereżempju, imma mhm. tajjeb ukoll li nifmu li l-għażliet li aħna qed nagħmlu kif taf inti jaffettwaw l-ambjent ta' madwar. Saħħa u pjaċir.
Eżattament.
Aħna bħala Nature Trust ħdimna fuq dan il-kunċett ta' ikel responsabli U identifikajna sitt temi fejn mhm. nistaw ninvolvu n-nis u ovvjament anki studenti meta aħna qegħdin fl-iskejjel u nispjegawlhom x'inhu ma l-effetti. Per eżempju, l-ewwel waħda li forsi ħad tiġi f'moħħ tat-telespettaturi wkoll qegħdin jisimgħuna hija l-konsum żejjed. Dik hija ovvjament għandek effett fuq is-saħħa primarjament imma eh, meta qed tikkonsidra r-riżorsi kollha li qed jekk inti kilt iżejjed hemmhekk għandek il-ħela. Anki jekk xtrajt iżejjed kien fih ħafna pakkettjar u spiċċa anki ħela. Hemm trend oħra li hija problema hija meta nidħlu niddiskutu iktar il-konsum tal-laħam. Sewwa.
Ekku, il-laħam fil-fatt għandu effett naqra iktar qawwi, speċjalment per eżempju meta qed nikkunsidraw il-baqar jekk ħadd ikol iċ-ċanga għandek eh, il-metan li joħroġ mill-baqar per eżempju. Fl-istampa telespettaturi qed jaraw ukoll factory farming per eżempju fejn l-annimal qiegħed ġo spazju żgħir allura hemm iktar ċans li jimrad, forsi ħajjingħata antibiotiċi eh, u ovvjament għalhekk inħeġġu lin-nies biex issaqsu minn fejn u ġej il-laħam u x'affarijiet hemm marbutin mal-konsum tiegħu. Kif kont qed ngħid ukoll fuq il-metan, dak huwa gas serr tas-serra li. Il-metan joħroġ meta l-baqra tagħmel id-diġestjoni tagħha. Eżattament. Jiġifieri, u dan eħe kif qed tgħid inti. Dan il-gass ovvjament huwa iktar qawwi mill-carbon dioxide, mid-diossina tal-karbonju u fil-fatt qed jagħmel anki pollution, ħa jagħmel iżid l-emissjonijiet fl-arja. Allura aħna dak kemm jista' jkun nippruvaw innaqqsuh. anki meta tikkonsidra l-laħam jekk tara r-riżorsi li marru biex ġie prodott il-laħam. Per eżempju, jekk inti qed eh, tara hamburger, mhm. eh, qed jaraw ir-ritratt ukoll, biex tipproduċi hamburger għandek 2400 litru ta' ilma. Mhux qegħdin fil-hamburger naturalment. Fil-fatt ngħidulu ilma virtwali, inti fil-verità mhux qed tara l-ilma imma Biex ġiet prodotta dik il-hamburger, ara kemm intuża ilma biex issir. Ovvjament jekk. Jiġifieri l-ilma li xorbot il-baqra biex niftehmu. Eżattament.
Anki pereżempju riżorsi oħra fejn jidħlu l-art li għandek bżonn iktar art biex inti tkun tista' tagħmel il-laħam għax il-baqra. Makinarju. Eżattament, hemm ħafna iktar spejjeż. Mill-banda l-oħra jekk int ħa tiekol ikel li ġej mill-ħaxix, ħaxix u frott pereżempju, hemmhekk l-ammont ta' riżorsi ħa jkun ħafna inqas. Mhm. Allura ngħidu jagħmel iktar sens li tieħu prodott li ġejjin mill-ħaxix u mill-frott. Allura mhm. kemm jista' jkun innaqsu daqsxejn il-konsum tal-laħam. Mbagħad jiġi l-kunċett ta' veġetarjaniżmu l-veganiżmu, forsi jkollna ċans anki nittrattawh aktar 'il quddiem fil-programm tagħna. Problema oħra hija l-bijodiversità li kemm jista' jkun inħalltu l-ikel tagħna, pereżempju t-telespettaturi raw ritratt ta' varjetajiet ta' tadam. Aħna biex nġib eżempju għandna tadam żenguli, tadam ċat, eżatt.
Importanti li mhux jekk aħna pereżempju għaġbuna ċ-cherry tomatoes dejjem nieħdu ċ-cherry tomatoes għax jista' jagħti l-każ li anki il-bidwi jagħmel minn dak il-prodott biss, anki prodotti oħrajn jinħlew, anki minħabba l-fatt li mhux l-annimali biss jistgħu jiġu estinti imma ċertu prodotti ehm, tal-ħaxix ukoll jekk ma nibqgħux ehm, nipproduċuhom jista' jkun li jintilfu wkoll. Din hija kwistjoni bħalma ngħidu s-soltu, id-domanda u l-provvista. Eżattament. Jiġifieri jekk aħna se nixtru minn dak l-oġġett, allura se jipproduċu iktar minnu, għad-detriment ta' ċertu prodotti oħrajn. Eżattament.
Hemm problema oħra li kemm jista' jkun din forsi ħafna nies diġà jarfuha, kemm jista' jkun nieklu prodotti lokali u tal-istaġun. Għala?
Fil-verità, l-ewwel net qed nejnu l-bidwi Malti, ġifiri dik diġa għedin nejnu anki l-bidwi tana. Meta aħna qed nixtru prodotti mis supermarket li ġejjin minn barra minn Malta, ovvjament tajjeb li tikkunsidra li hemm it-trasport involut, it-trasport ħajuża l-fuel, il-fuel ħanerġaw ikun hemm l-emissjonijiet fl-arja u dawn qishom l Spejjeż li ma jidhrux imma fil-verità qed iħallu impatt fuq l-ambjent tagħna. U l-lokali dejjem frisk ukoll. Eżattament. U fejn nistgħu nagħżlu li jkun organiku, jiġifieri mingħajr mingħajr bexx u pestiċidi kemm jista' jkun. Bdejna diġà anki eżerċizzju fl-iskejjel fejn jagħmlu l-ġonna bil-vegetable patches tagħhom u hemmhekk assolutament ma jużawx bex. Din hija xi ħaġa sabiħa u ħafna affarijiet li tista' tkabbar id-dar inti, pereżempju xtili tat-tadam jew tal-frawli anki jekk ikollok gallerija żgħira jew terrazzin żgħir. Vera.
Fil-programm li għadda tkellimna fuq il-kompost li inti tagħmel kompost ukoll biex iżżomm il-pjanti tiegħek b'kompost naturali wkoll mingħajr pestiġiti. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet sbieħ.
Hemm problema oħra pereżempju li nirrispettaw id-dinja u nirrispettaw in-nies li qed jaħdmu biex iġibu l-ikel tagħna. Il-kummerċ ġust.
Eżattament, diġà semmejna l-bdiewa, ma anki pereżempju jekk qed nixtru xi ħaġa li eh, għandhom il-logo pereżempju tal-kummerċ ġust, mhm. inti qegħdin. wkoll.
Eżattament, qegħdin jisek qed taċċerta ruħek li l-nies li qed jaħdmu fuq dak il-prodott li inti qed tagħmel ovvjament tħallsu tajjeb, kellhom kundizzjonijiet xirqa, allura hemm dik il-valur ta' rispett marbut mal-konsum anki tal-ikel. Problema oħra hija l-iżżejt tal-palma, dik hija problema mad-dinja kollha, lura tajjeb li aħna anke bħala Malta. X'inhu da żejt tal-palma?
Issa, e, iż-żejt tal-palma qed joħloq daqsxejn problema. Per eżempju f'postijiet bħal l-Indonezja u l-Malasja, fil-fatt qed jidher filmat bħal Issa, il-problema kbira li qed isseħħ l-ewwel nett qed jinħarqu meded kbar ta' art fejn bħalissa hemm foresti. Allura għandek estinzjoni ta' ċertu speċi, annimali u affarijiet bħal dawn. Da kollu biex jiġi prodott dan iż-żejt, ngħidulu ż-żejt tal-palma, li min qed jimmanifattura l-ikel ħajġi ħirħis ħafna, allura juża ħafna minnu. U jintuża f'ħafna affarijiet, u Eżattament, dik hija l-problema, anki barra mill-ikel ħassibu anki fi prodotti tal-sbuħija, pereżempju, jew deterġenti. allura kull meta qed jintuża dan il-prodott qed ikun hemm din il-ħsara ambjentali. Jiġifieri importanti li meta naraw it-tikketti kemm infittxu l-logo tal-kummerċ ġust kif ukoll anki daw id-derivattivi li xi kultant ma jkunx miktub bħala żejt tal-palma imma jkun derivattiv ieħor pereżempju. Eżattament, dawn huma kollha tricks li ovvjament Per eżempju, PKO, palm kernel oil, dak ukoll huwa palm oil, ma jista' jkun daqsxejn moħbi. Sewwa, allura inti ma tindunax. Importanti t-telespettaturi anki jfittxu fuq il-label għax ovvjament inti bl-għażla tiegħek tista' tiddeċiedi li mhux ħa tkompli tgħin il din l-industrija li qed tagħmel tant ħsara għall-ambjent tagħna. Aħna bħala konsumaturi għandna l-poter f'idejna. Eżattament. Sintja, grazzi ħafna ta' tarif kollu li għaddejtilna, kienet vera interessanti, xtaqt li kellna iktar ħin anzi biex nidħlu fiha, però żgur li t-telespettaturi tagħna eh, se jkomplu jirriċerkaw Anki min jinteressah fuq das-suġġetti li semmejt inti naturalment u aħna wkoll fuq il-paġna tagħna Vale se nkomplu ntukom informazzjoni dwar dan kollu. Grazzi Cynthia. U minn hawnhekk aħna se niefqu għal ftit mumenti ta' reklam. Ibqgħu magħna għaliex wara, eżatt wara Cynthia biex inkomplu fuq dak li qalet Cynthia, se nitkellmu ma' Daniel fuq il-ħela fl-ikel. Lura maħna, Daniel, nerġaw nil-għawk maħna, grazzi tal-li erġajt il-għajt l-istedina taħna, u l-lum se nitkellmu fuq il-ħela tal-ikel. Qablek kienaw Sintja, eh, illi tkellimna maħħa dwar kif lażlit tagħna jista' jkollhom impatt fuq l-ambjent, inti tkellimna fuq il-ħela tal-ikel. Aħna naħlu ikel Daniel. Naħlu ħafna.
Bħala dinja, ġifieri, neħlu 'l fuq minn 1.3 biljun tunellata fis-sena. Wow!
Li jekk tipprova tiħodha fil-kuntest ta' Malta, dawn il-1.3 biljun tunellata jistgħu jitimgħu ġiex biljun ruħ f'sena. Jekk tikkumparaha mal-popolazzjoni ta' Malta, nistgħu nitimgħu 'l Malta u Għawdex kollu għal 4,000 sena. Dik hija kemm hi kbira l-problema. Kull sena da, wow! Ekku. Wow, għaliex jinħela dan l-ikel kollu? Jinħela fuq ħafna benari, għandek ovvjament eh, waqt il-manufattura ta' dal-prodott, ġifiri inti għandek dik il-ħela skont il-production line. U kif ukoll it-trasport, ġifiri waqt li dan qed jasal fis supermarkets tagħna u fuq l-iskafef eh, tal-ħwienet, ovvjament qed jaqla d-daqqijiet tal-lura dan jispiċċa jinħela wkoll. Imma wkoll waħda wieħed mill-ikbar impatti huwa x'namlu aħna wara li nixtruh neħduh id-dar u nagħmlu x'namlu bih. Sewwa, u għaliex m'għandniex naħlu l-ikel? Ħa nibdew minn hemm. Ah, naf li l-kwistjoni hi li ħafna nies fid-dinja eh, ibatu l-ġuħ, imma għaliex m'għandniex naħlu l-ikel? Ekku, kif qalu diġa tajjeb qabli, ehm, ovvjament qed nużaw ħafna riżorsi, ġifieri dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Ehm, imma kif ukoll, ovvjament, ehm, waħda mill-raġunijiet ukoll importanti hija li Qed neħlu l-flus ukoll, għax dan biex jiġi prodott dan l-ikel qed neħlu l-flus, il-flus tiegħi u tiegħek u wkoll tal-pajjiżi, jiġifieri dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Ukoll eh, l-impatt fuq l-ambjent u li fil-verità dan bna aħsib nistgħu ma neħlux dan l-ikel kollu u innaqsu l-impatt tagħna fuq l-ambjent. Eh, x'nistgħu nagħmlu biex ma naħlux li kelli ġifi? Mela, forsi li ħanajdu.
Forsi jekk xi ħaġa li telespettaturi jiftakru hemmhekk qegħdin naraw ħafna eh, li kelli nħela, li kelli ma jinbih, xux nafina fil-filmati. Ħafna nies ehm, li ħanajdu issa jgħidu iva dawn huma affarijiet vera bażiċi, imma huma importanti ħafna. Ehm, meta ħatmur tixtri, ehm, l-ewwel ħaġa li tittamel hija titagħti daqqa tajn x'għandek fil-kabords u x'għandek fil-friġġ. Ħalli inti meta ħa tmur tixtri, fil-verità ma tixtrix prodotti li diġà għandek. Issa dik ħafna drabi, jekk ikollok ħajja mgħaġġla ħafna kif xi kultant insib ruħi jiena stess u mbagħad vera nirrabja wara. Eh, jien ma jkollix ċans immur niċċekkja x'għandi u ngħid isma' illejla ħajkolli sija ħin u ħansajjar dik. Eh, allura mmur u nixtru kollox u mbagħad ninduna li pereżempju affarijiet li jaqtaw bħal ħalib diġa kelli ħalib. Jiġifieri dik min hu b'ħajja mgħaġġla sfortunatament daqsxejn problema għalih, imma. Għandek vantaġġ ukoll li għandna l-mobile ħin kollu magħna, allura meta jkollok ħames minuti ċans forsi tibda tagħmel il-lista tax-shopping li qabel konna nagħmlu fuq dik il-kaxxa tal-kartun jew il-karta tista' tagħmilha fuq il-mobile u l-mobile dejjem huwa magħna. Dik hija waħda mill-affarijiet. It-tieni ħaġa kif semmejt tajjeb inti ngħixu ħajja mgħaġġla imma nippruvaw li ma morrux fuq stonku vojt li waqt li niklu, waqt li morru supermarket, għax tispiċċa tixtri ħafna affarijiet li ma kellekx bżonn. Iktar titħajjar u tibda ah kemm għandi ġuħ, dik tajba, dik tajba, dik tajba. Mela l-ewwel niklu mbagħad immorru. Eżatt.
U l-aħħar ħaġa hija li meta inti tixtri l-prodott, u tasal id-dar u tibda tippostja lura fil-kabord jew fil-friġġ, dak il-prodott li kien diġà qiegħed fil-kabord allura jiskadi iktar malaj qabel qabel il-prodott li xtrajt ġdid, tpoġġih fuq quddiem u l-prodott il-ġdid tpoġġih fuq wara fil-kabord ħalli inti tuża dak il-prodott li jiskadi l-ewwel. Hmm, ideja tajba di fil-fatt. Il-bufes, Daniel. Iva, l-bufes il-Maltin marufin li nħobbu l-bufes, sfortunatament ehm, huwa wieħed mill-ħafna sorsi ta' ħela ta' ikel minħabba raġunijiet ovvi. Ġifieri inti ehm, għandek sitwazzjoni fejn ovvjament Fid-display qed joħorġu ħafna ikel biex ovvjament jidher sabiħ u jħajrek u biex juri li inti qed itik ovvjament ammont sostanzjali ta' ikel. Il-porzjon ħafna drabi meta tara n-nies sejrin lura mill-buffet ikollhom porzjon minn muntanja fuq il- L-ikel nieżel xi kultant ukoll. U tispiċċa inti għandek limit kemm tiflaħ tiekol u tispiċċa li tibda tara nofs platti għadhom lanqas biex intmessu. Li sfortunatament ukoll minħabba iġene dak ma jistax jerġa' jintuża u jkollu jintrema. Sewwa.
E, l-ewwel kont qed tissemilna biex il-prodotti li nixtru l-aħħar impoġġuhom fuq wara u noħorġu la id-dati ta' skadenza. E, ħafna mit-telespettaturi jistaqsi isma' dan skada ħanarmih. Issa aħna nafu li ikun hemm żewġ tipi ta' dati fuq prodott. Jew se jkollok use by, jew inkella jkollok best before end. X'inhi d-differenza bejn it-tnejn u x'għandna nagħmlu jekk jiskadilna jew l-ikel ikun għadda żmienu, ħa ngħidu hekk? Mela, il-use by qed jitkellem fuq li inti trid tużah sa dik il-ġurnata. Sewwa. U r-raġuni hija li dak huwa importanti li tużah sa dik il-ġurnata minħabba li potenzjalment jekk inti tużah ħafna wara dik il-use by date ħa jkun qed jagħmillek ħsara hekk inti tikkonsmah. Waqt il-best before qed jitkellem fuq il-kwalità. Jiġifieri jista' jkun li l-kwalità wara dik id-data tal-best before tibda tonqos. Ma jfissirx il-prodott ikun ħażin u qed jagħmillek il-ħsara, just inti t-togħma pereżempju tiġi impattata. Imma hemm studji u anke provi li ċertu prodotti għalkemm ikun hemm il-best before date dawn jibqgħu Saħansitra anke s-snin. Per eżempju l-għaġin, kien hemm każijiet fejn fetħu pakketti li kellhom il-best before sentejn qabel u kien għadu tajjeb biex jiġi kkonsmat. Sakemm ma jagħmilx id-dud. Sakemm ma jagħmilx id-dud.
Għandek ukoll per eżempju bottijiet tal-preserves li dawn ukoll ituk sena over and above il-best before date. Jiġifieri li kieku nirrakkomanda meta jkollok prodotti li għandek il-best before date, tiftħu u fil-verità tara jekk dan ma skadi, ma telaqx, jiġifieri ixxommu jew tipprova tgħommu ftit, ħalli inti ovvjament tara jekk dan ma tistax tutilizzah. Minflok, taqbad lanqas biss tiftħu u tispiċċa tarmih ġol-borża sewda u dan jispiċċa ġewwa l-miżbla. Imbagħad hemm ir-raġuni l-oħra li almenu iftħu biex tieħu l-ippakkettjar tiegħu, jiġifieri almenu jekk għandek landa jinnaf kunserva, iftaħha, battalha, jekk il-kunserva m'għadhiex tajba, aħsel il-landa u itfagħha għar-riċiklaġġ almenu mhux tarmi l-prodott sħiħ fil-borża s-sewda. Forsi għandek xi ftit ideat, ma nimmaġinax li inti chef, imma għandek hekk xi ftit ideat kif nistgħu forsi Ċertu ikel ma narmuhx hekk anki mill-esperjenza personali tiegħek. Ekku, pereżempju, għandek sitwazzjoni fejn, anke sa speċjalment fis-sajf, għandek ikollok ċertu frott li inti tixtri u mbagħad tibda tinduna li dan qed jitlaq bil-mod il-mod. Hawn min sfortunatament meta jara pereżempju banana tiswid ftit, Jgħidlek jiena mhux ħa noħodha allura ħa narmiha. Minflok li tista' tagħmel hija taqbad qatta' tgħaddi tagħmlu ġo blender u tispiċċa tagħmel smoothie. U tista' tifriżah?
Eżatt, prosit.
Tista' tifriżha jekk m'għandekx aptitu bħalissa, tista' tifriżah u mbagħad eh, tieħdu meta inti meta inti trid. Għandek il-ħaxix ukoll, pereżempju il-brokkoli ehm, li Jekk inti sajjart brokkoli ma pereżempju platt tiġieġ u ħadd il-brokkoli on the sides u ma kiltomx kollha, minflok tarmihom tista' tagħmilhom soppa pereżempju. Hemm min ukoll il-biċċa il-werqa tan-nofs iqattagħha, jagħmilha ġol-forn Ehm, u tiġi krispi u l-inti sa toħda bħala snack. ġifiri, tajjeb.
Il-hops nistaw namluħ krutans, per eżempju, meta l-estu minnu, l-antiki kienu jamlu l-pudina tal-hops. Ġifiri dawn huma affarijiet ta' minn dejjem biex nejdu hekk. Grazzi Daniel, kienet interessanti ħafna, aħna niltaqgħu mandumux ukoll fi programm ieħor, għalissa se nifqu għal ftit momenti ta' riklami. Bqgħu magħna għaliex wara se nitkellmu wkoll ma' pjanista bravu ħafna li jispira ruħu mill-natura. F'din l-aħħar parti tal-programm tagħna se nlaqakom ma' ħabib antik tiegħi, però huwa pjanista bravu mens artist u jaħdem ukoll fil-qasam tal-ambjent. Clifford Borg, Clifford insellimlek. Vera pjaċir li qed narak hawnhekk magħna. Il-mużika, inti għandek passjoni kbira lejn in-natura u passjoni kbira lejn il-mużika. Kif taqadhom flimkien u x'jispirak? Mela, minn dejjem kienet inspirazzjoni n-natura, però dan l-aħħar l-iktar inspirazzjoni li qed tispirani hija l-impatt tal-climate change fuq il-natura. Mhuwiex impatt sabiħ, ovvjament. It-tibdil fil-klima.
It-tibdil fil-klima.
Però l-mużika li qed nikkomponi u wkoll l-awdjoviżiv, jiġri bil-videos, xtaqt Inġegħel in-nies jirrealizzaw iktar x'jista' jiġri għal din il-pjaneta sabiħa tagħna. X'jolqtok l-iktar mit-tibdil tal-klima hekk? L-iktar ħaġa tal-biża' ovvjament hija l-sea level rise, ovvjament, meta l-ilma jibda jogħla. Li hija problema kbira għax nafu li s-silġ fl-Artiku qed jinħall b'rata allarmanti ħafna u l-livell tal-baħar jogħla. U ovvjament
dan jista' jagħmel impatt anki għal Malta għax Malta hija island, hija gżira u aħna mdawrin bil-baħar, jiġifieri l-impatti huma drastiċi immens. U iddaħħalhom il-ħsejjes ambjentali hekk fil-mużika tiegħek meta tikkomponi biċċa hekk, kif tispirak in-natura? Iva, mela bħala kompożizzjonijiet għandi jistni żewġ elementi, element meta nikkomponi mużika pjanu biss. U wkoll ħriġt l-aħħar żewġ albums li ħriġt kienu albums elettroniċi wkoll. Jiġifieri kelli ħafna beats u anki ħsejjes ambjentali. Aħna ħnibdew nisimgħu waħda mill-ballati sbieħ li ktibt inti u l-quddiem ukoll anki naraw biċċa mill-video tagħha. Naf li qed taħdem ukoll fuq album ġdid. Iva, dan l-album ħajkun album kollu pjanu u l-titles ta' songs ħajkunu gerjati fuq l-ambjent u x'nistgħu nagħmlu biex nippreservaw din id-dinja. Per eżempju, hekk, semmi li ħoss li jispirak. Ħoss.
Il-baħar l-iktar li jispirani u l-ħoss tal-ilma. U toħol u inti bil-pjanu jiġi. Niprofa, niprofa.
Lejn, naħseb li tagħmel biċċa xogħol eh, sabiħa ħafna. Fil-fatt, se eh, dan li qegħdin naraw, se naraw minn ftit ieħor u qed nisimgħu biċċa minna, inti semmejta eco ballad. Iva. Ġifieri ballata ekoloġika. Eżatt, eżatt.
Għaliex? Għax Ridt bil-awdjoviżiv, ridt inwassal l-sbuħija tal-dinja lill-pubbliku, jiġifieri kemm għandna bżonn nagħmlu minn kollox biex nippreservaw id-dinja. Kemm ilek tistudja l-pjanu? Minn kemm ilni nafek jiena żgur kellna xi ħmistax-il sena meta ltqajna. Però kemm ilek tistudja l-pjanu? Minn mindu kelli fajf. Issa di
Għandi naqra. Għandek daqsi. Mela. Għalek meċċejn.
Clifford, grazzi ħafna tal-li samt anki l-mużika tijak maħna. Eh, aħn jina nishtiq li jissan ħallu li telespettaturi tana jgawdu dawn ix-xenarji zbieħ li inti ħloqt blodjo fizif u koll u jisimaw il-mużika sabiħ li komponejt inti. Grazzi u nawguralek ħafna. Thank you.

xi ġmil ta' mużika. Hawnhekk nixtieq nerġa' ngħid proset il-Clifford. Clifford ħabib tiegħek ukoll fil-fatt. Iva, konna six fun flimkien, mhux ħanajt kemm għandi qed. Qablek nafu wara daqsxejn. Eh, però kemm huma affarijiet sbieħ illi natura tispira tajjeb. Eh, iva. Modi differenti, fil-fatt ħafna jidu lekek, meta jkollok bżon l-ispirazzjoni mmur fin-natura. Iva. Inti tispira ruħek bija? Eh, iva, jien għandi tendenza nispira ruħi minn kollox. Eh, minn diskursata, per eżempju, minn ċertu irwejjaħ, minn dak li nkun qed nara qudiemi, minn ċertu ħsejjes. Allura il-ħsejjes tan natura huma l-iktar ħsejjes li jgħinuni nifhem ftit iktar li l-nifsi xirrid nagħmel. Xi darba mur l-Indja mela, għax tant hemm ħsejjes, irwejjaħ u ħajja għaddejja li tispira ruħek kull minuta. Jiena ġib daw ħdejja għax kull darba ninsa nagħtihom lill-mistiedna tagħna. Jieħduhom imma dejjem ninsa nagħtihomlhom waqt l-intervista. U dawn huma affarijiet li għamilt inti, Karlo iva. minn mill U grazzi għal oħti wkoll dik iva li għenitkom. U daw qed ntuhom lill-mistiedna tagħna. Mela qed insemmi l-familja tiegħi, nixtieq nirringrazzja lil ommi Monika wkoll li ġabitilna l-batteries biex nitfgħu mal-kollezzjoni. ukoll u fuq il-mejda l-oħra għandna dawk li ġabitilna Cynthia, għandna t-tappini u għandna wkoll il-batteriji. Jiena naħseb li dalwaqt nimlewha l-kaxxa. Iva. Il-kaxxa tal-batteriji tagħna. Mela, issa, urini fejn wasalna. Wasalna fl-aħħar. Eħe. Eh, kienet xi ħaġa eh, l-ispirazzjoni kif kif għad fil-bidu kien il-kulur blu imma ma kontx eżatt naf fejn ħammur bih. Imma fil-fatt eh, użajt l-istampa għandha Shades of Blue u ma tanna l-fjuri għamilthom blu. u għamiltilhom ftit deheb fuqhom u mbagħad fuq kollox għamilt stencil bid-deheb u għamilt il-wax ix-xemgħa kannella fuq kollox biex ħloqt dan l-effett. Issa din mbagħad fadlilha x'tinxef għax ovvjament f'ħin daqshekk qasir ma jinxefx kollox malajr kemm irriduh aħna. Ġdida bażikament hija kif kif kif ġiet. Kemm ġiet sabiħa, eh? Proset. U nistgħu nagħmlu li rridu ġifieri bħala bħala blokka tal-memorja nistgħu nużaw stampi jew ritratti tagħna tal-familji tagħna jew oġġetti żgħar li forsi kellna kollezzjoni tagħhom meta konna iżgħar Tiġini f'moħħi l-kollezzjoni tal-gommon, per eżempju, meta kont żgħir. Veru, veru, eh, anke jien kont inġem magħhom. Eh, u nistgħu nużawhom anke biex biex noħolqu xi ħaġa bihom, ġifieri flok ovvjament. Ara kemm ikun rigal sabiħ anke tiħil xi ħadd f'xi okkażjoni, iva. ġifieri anke tmur tikol għand xi ħadd u tħodlu xi ħaġa li għamilta inti. Ix-xema meta tagħmel ix-xema u jkollok dawn imqabżin il-barra, hemm xi iva. periklu li ttajjarhom pereżempju eh, jew. Le, inti l-importanti li jkunu imwaħlin sew biex ma jaqgħu lekx u jink Ministru, jiena. Għax ix-xemgħa tapplika, l-ewwel tpoġġi bil-pinsell ix-xemgħa u x'hekk. Eżatt, jew bil-pinsell jew biċ-ċarruta, jiena poġġejt illum użajt iċ-ċarruta. Tista' tuża pinsell, tista' tuża sponża. U jiena użajt pinsell irqiq biex dħalt bix-xemgħa ġol-fond u mbagħad imsaħħtu biex neħħejt iż-żejjed.
Biċ-ċarruta. Biċ-ċarruta u bl-istess pinsell. Okej. Ġifieri dejjem imsaħħt biex l-iskur, il-fond, jibqa' bil-kannella u mbagħad dejjem jiċċara. Ħlaqt effett sabiħ ħafna. Proset ħafna Karlo, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla eh, b'aktar xogħol. U għandi għandi ir-rigal eh, eh, l-oġġett li tatna Jessica. Inni ngħidlek li rrid insaqsi ħalik u fl-aħħar iva. minuta kont se ninsih. Iva, X'għamilt bih? jgħat f'dik. Wow, ara daqsxejn. Xħolo. Xi ħaġa ah, żgħira kull ma kellha bżonn. Ħaġa żgħira veru.
Laqa żeba, ftit deb u żewġ ċemat. Kemm ġibtom ħelwin? Ara daqsxejn, x'idea ħelwa. Iva, u laqqas jidru li daw kienu vażet eh, tal-makeup darba. Iva. Grazzi Karlo, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, grazzi tal-li segwejtuna. Saħħit.